Na ɛnnɛ da yi, meba mo nkyɛn sɛ yɛbɛabɛsua adeɛ wɔ Onyankopɔn Asɛm mu a ɛfa ntotosoɔ dudu ho. Na sɛ yɛsua adeɛ fa ntotosoɔ dudu ho a, nkyerɛmu no de ba sɛ ɛyɛ one tenth. Enti one tenth of what? Ɛhɔ na asɛm no wɔ. Enti sɛ deɛ wode brɛ Onyankopɔn no, sɛ wokyɛ mu du a, ɛno na yɛfrɛ no ɛyɛ tithe, which is one tenth. Na mmom no, sɛ yɛhwɛ yɛ Twerɛ Kronkron no mu ne sɛdeɛ ɔno hunu deɛ yɛfrɛ no tithe no fa no a, ɔhu no ɔkwan sononko koraa so. Nti sɛ yɛhwɛ Wikipedia definition a, ɔse, A tithe is one tenth part of something paid as a contribution to a religious organization. Ɛno ne Wikipedia. Na mmom yɛkɔ Twerɛ Kronkron no mu deɛ a, ɛyɛ wo mfuo mu nnwumayɛ, wayɛmmoa a wokyɛ mu du Anaa sɛ wokyɛ mu na woyi emu baako, kyɛ mu du na woayi mu baako de abrɛ Onyankopɔn. Na sɛ yɛbɛkɔ so asua adeɛ afa ntotosoɔ duduo ho a, yɛwɔ trabea hyeɛ ahodoɔ mmiɛnsa na ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na deɛ ɛdi kan no yɛ trabea hyeɛ bi a Onyankopɔn nam agyanom so de dii dwuma. Enti wohwɛ Adam, Noa, Abraham, Jacob, Isaac, saa nkorɔfoɔ yi nyinaa yɛfrɛ wɔn agyanom. Onyankopɔn nam wɔn so kasa kyerɛ wɔn de di ne nnwumadie bebree. Na ɛno mu no na Abraham, ɛberɛ a yɛba na Onyankopɔn asɛm no ma yɛte aseɛ sɛ ne wɔfaase Lot, ɔkɔdii nkoasom mu. Yɛkyeree no fra wɔ ɛberɛ a ntɔkwa baeɛ wɔ Sodom. Ɛno nti Ɔkɔeɛ kɔgye no firi nkoasom na ɔreba no, na ɔbɛhyia Onyankopɔn diyifoɔ, Onyankopɔn sɔfoɔ bi, na ɔmaa no paanoo ne nsã nomoeɛ, na ɛno mu no, ne nnwammaa a ɔkɔnyaeɛ wɔ akono mu no, ɔkyɛɛ mu du na ɔde baako maa no, a ɛno no yɛbɛka no sɛ ɛyɛ free will, Farao a ɛnyɛ ɔhyɛ biara mu na ɔde maa no. Sɛ wosua adeɛ wɔ Genesis nwoma no ti a ɛyɛ dunan no ne yi mu a ɛyɛ aduonu no, Bible sɛ, Na nhyira ne Ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔde w'atamfo ahyɛ wo nsa. Na Abraham maa no nneɛma no nyinaa mu ntotosoɔ dudu. Enti Abraham, Twerɛ Kronkron no mu no, ɔno na ɔdii kan Ɛmma ntosoɔ du du. Na ɛno akyire no nso, Jacob nso hyɛɛ Onyankopɔn bɔ saa ara. Sɛ ɔboa no ne n'akwantuo no retuo no, sɛ ɔyɛ nkunimdie wɔ mu a, ɛnneɛ ɔno nso ɛbɛma no nneɛma biara a ne nsa bɛka biara no mu du. Enti, Onyankopɔn Asɛm no di adanseɛ sɛ, the first dispensation a ɛyɛ the patriarchal age no, na ɛyɛ Pharaoh, na ahyɛdeɛ biara nni hɔ. Wɔn ara mufrɛ mu pɛ mu yɛe, na mmom ma yɛn ma yɛnte ho asɛm sɛ, saa bere no nso Onyankopɔn de twetiatwa maa Abraham, na ɛbae ara ba beduu Mosaic Age, ɛyɛ Mmara som no mu. Nanso ebeduu the Third Dispensation, ɛyɛ Kristosom mu no, na ɛho nni mfaso bio. Ɛno nti sɛ yɛhwɛ the Mosaic Age no a, Mosaic Age no yɛ age bi a Onyankopɔn de Mmara de maa Mose, esiane sɛ ɛhyɛɛ aseɛ firi bere a Mose kɔgyee Mmara no wɔ Sinai, ara kɔduru berɛ a Yesu Kristo ɔsen asɛnnua no so. Ɛhɔ na Mosaical Age no kɔduru. Ɛhɔ deɛ wɔnyaa mmara a ɛkyerɛ sɛ asase no a ɛnam Joshua nsa so na wɔtumi kɔɔ ɔkoden mu a wɔn nsa kɔkaa Canaan asase no, wɔkyɛeɛ de maa abusua no dumienu no. Na ɔbaako annya bi, ɛsiane sɛ Joseph wɔ mma mmienu nti ɔbaako annya bi, na deɛ wannya bi no yɛ Lewi abusua, na wɔn ara na Onyankopɔn de ɛsom adwuma no de hyɛ wɔn nsa. Ɛno nti, ɔhyɛ ne nuanom nso sɛ, Ne saa deɛ, monkɔyɛ adwuma no, na monyi emu ntotosoɔ du du mfa mbrɛ mo nua no a yɛkyɛ asase no a wannya bi no. Enti ɛno na ɛde mmara a yɛde tua tithe no baeɛ. Enti sɛ yɛhwɛ the second dispensation no a, ɛdeɛ na sei na na ɛteɛ pa ara a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛhunu na yɛtumi hyɛ no nso wɔ saa kwan no so. Enti sɛ yɛkɔ so ara hwɛ deɛ yɛfrɛ no ɛyɛ third dispensation no a, ɛyɛ Kristosom pɛn so a, Yesu Kristo ɛberɛ a na ɔwɔ asɛnnua no so ɔwu sɔreeɛ akɔpem sɛ ɔbɛsan aba bio no, ne nyinaa ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no the Christian age anaasɛ the third dispensation. Nti ɛwɔ Christian age no mu no, nneɛma bi wɔ hɔ a, Ansa yɛamfiri the second dispensation anaasɛ the first dispensation ansa yɛamma the third dispensation no mu bio. Ɛno nti, sɛ yɛyɛ no wɔ ɔsom mu a, ɛnyɛ yie. Nti yɛbɛsua deɛ kakra kakra wɔ Onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm mu na yɛahunu hia yɛyɛ ho afiewia wɔ Onyankopɔn nsam na yɛabata nnwammaa a honhom no ma yɛn kwan sɛ yɛnyɔ, na ɛno atumi aboa yɛn ama Da bi hɔ no, nkwagyeɛ nso tumi ayɛ yɛn dea. Ɛno nti, sɛ yɛkɔ so sua adeɛ wɔ Numeri nwoma no ti a ɛyɛ du nwɔtwe no, ɛyɛ Numbers chapter eighteen, na yɛfa firi ɛyɛ verse twenty one, eighteen verse twenty one no, ɛbɛma yɛahunu sɛ ampa mmara no ɔde maa abusua no a yɛfrɛ no Lewi no. Nti sɛ yɛsua adeɛ wɔ verse twenty one sɛ, na Lewifoɔ no deɛ Wɔn som a wɔsom wɔ ahyɛdeɛ ntomadan no mu no nti, hwɛ, mede Israel mu ntotosoɔ duduo nyinaa mɛma wɔn sɛ agyapadeɛ. Enti Onyankopɔn se tithe no ɔde maa a ɛyɛ Lewifoɔ no sɛ agyapadeɛ. Wɔamfa ammɔ onipa biara. Ná woyɛ Israelni a wontumi nnye tithe. Wo na wobɛtumi atua tithe de ama abusua baako a ɛyɛ Lewi abusua no. Ɛnti saa na na Onyankopɔn ɔhyehyɛeɛ. Nti yɛresua ade kakra de afa tithe ho. Na afei nso ebinom susuw sɛ oo, na tithe no koraa no ɛyɛ deɛn? Tithe no ɛyɛ fam nnwumayɛ. Tithe no ɛyɛ ayɛmmoa. Ɛno na na wɔde tua tithe wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na ɛnnɛ yɛbɛtumi de tithe yi, yɛbɛtumi de sika atua tithe anaa? Ɛno na Bible no sɛ okay, ɛnneɛ yɛ wo ano yie. Yɛnhwɛ deɛ Bible no nso ɔka de afa saa nsɛm no ho. Sɛ wosua deɛ ɛwɔ Deuteronomy nwoma no, ɛtire a ɛyɛ du nan ne yi mu a ɛyɛ aduonu mmienu no, Sɛ yesua ade wɔ hɔ yiye a, yebehunu nneɛma horow a ɛwɔ sɛ yehunu wɔ ntotoso du du no mu na ama yɛn nso yɛatumi anya gyidi akoma wɔ mu. Leslie too no se, Na w'ade a wɔadua nnomae a wɔafuw ma daa afihyia no, yesu ntotoso du du. Ntease no kyerɛ sɛ it was a yearly, not weekly. Ɛnyɛ bosome nti sɛ w'asɔre bi hyehyɛ tithe ma wo bosome anaasɛ weekly anaasɛ ɔde tithe card bi de ama wo sɛ yɛntwerɛtwerɛ mu a, ɛnyɛ no sɛ ɛnnyina Bible kwan so. Ɛsiane sɛ Bible kwan so wɔn mpo a na wɔwɔ mmara sɛ wɔgye tithe no, na deɛ Bible no ka ne sɛ na ɛyɛ afe biara, na mmom no na ɛyɛ wɔn mfuo nnuama a wɔdua, ɛno na na Onyankopɔn rehwɛ afiri wɔn nkyɛn. Verse 23 no se, Na Awurade wo Nyankopɔn nim faako a ɔbɛyi sɛ Ne din tena no na di w'aburo ne wo nsa ne wo ngo so nsusuo dudu ne wo nantwie ne wo nnwan mmakan ne na woasua Awurade wo Nyankopɔn soro nna nyinaa. Na sɛ ɔkwan no ware a na so wontumi nso a, ɛfiri sɛ faako a Awurade wo Nyankopɔn ayi sɛ ɔde ne din bɛto hɔ no ne wo ntam ware na Awurade wo Nyankopɔn hyira wo a, Ɛnneɛ dane no sika. Nti wobɛhu no adiyifoɔ bebree a wɔsusu sɛ wɔyɛ Onyankopɔn diyifoɔ, wɔnya kan du ha pɛ na wɔagyae, wɔntoa so bio. Sɛ manka a, tithe no tumi dan ne sika. Na mmom sɛ wotumi dane tithe ne sika a, yɛde yɛ deɛn? Ɛno na ntoasoɔ no de ba sɛ, Na kyekyere sika no kura, na sɛ mokɔ faako a Awurade wo Nyankopɔn ayi no, na fa sika no Tɔ adeɛ biara a wo kra kɔn dɔ, nantwie ne odwan ne bobesa ne nsã biara a ɛyɛ den ne adeɛ biara a wo kra pɛ, na di no hɔ Awurade wo Nyankopɔn anim, na mma wo ne wo fie ani nnkye. Enti sɛ tithe no, ɛnyɛ adan ne sika pɛ, yɛmfa mma asɔfoɔ bio. Ei! Yɛse fa tɔ adeɛ biara a wo kra kɔn dɔ. Kae ho sɛ wei yɛ Apam Dadaa mu o, enti na wɔwɔ free range wɔ nnoɔma ahodoɔ binom ho Eli nsa a ano yɛ den mpo no, Bible no kaa no wɔ ha sɛ, Fa tɔ, na wo ne wo fie momma mo ani nyɛ dɛn? Nnye. Enti tithe no nyɛ adan ne sika prɛte, yɛmfa mma asɔfoɔ bio. Dabi, yɛmfa mma asɔfoɔ. Enti ɛha nso Bible no di adanse sɛ ɛyɛ afe biara. Afei nso Bible no di adanse sɛ ɛyɛ afuo mu nnomaeɛ ne ayɛmmoa. Ɛno mu na yɛtwam ntotosoɔ du du. Bible no di adanseɛ sɛ ɛyɛ abusua a wɔfrɛ no Lewi abusua. Wɔn na wɔwɔ tumi sɛ wɔgye saa ntotosoɔ du du no. Na sɛ yɛkɔ so ara toa yɛn adesua no so na yɛhunu deɛ Onyankopɔn ɔpɛ wɔ nnɛ wiase yi mu ne n'apɛdeɛ a ɔwɔ de ma ne mma a, weinom nyinaa kɔ so di adanse pefee sɛ ɛwɔ sɛ yɛhunu deɛ Onyankopɔn pɛ wɔ awieeɛ mu. Yɛwɔ mmara bebree a na ɛkyekyere tithe no. Mmara bebree. Baako ne sɛ, sɛ woyɛ afuo na sɛ w'afuo no di mfeɛ nson a, gyae ma afuo no nna hɔ, a yɛfrɛ no the period of fallow, gyae ma afuo no nna hɔ, na saa afe mu no nyinaa ɛnni kwan sɛ wodɔ afuo no na wode yɛ biribiara. Nti yɛwɔ mmara bebree a na ɛwɔ ɛyɛ tithe no ho. Sɛ woma ntotosoɔ du no a, afe a ɛtɔ so mmiɛnsa no deɛ yɛsɛ yɛyi fa ma nwisiaa no nya nka. Nti na mmara ahodoɔ bebree wɔ tithe no ho. a saa mmara no na nnipa ntumi nni soɔ. Na sɛ yɛkɔ so sua twerɛtoɔ kronkron no mu a, mmerɛ bi awie aduro, na Israelfoɔ no apa aba, wɔayi ntotosoɔ dudu na afei wɔbu Nyankopɔn animtiaa wɔ ntotosoɔ dudu no mu, ɛno nti wɔmma aboa a ɔsɛ fata, wɔnyi wɔn yam mma nnubaeɛ a ɛyɛ sɛ mpo aduane bɛtena Onyankopɔn efie. Ne saa yɛ no nti no, Onyankopɔn nam ne diyifoɔ so twi Israel anim ka kyerɛ wɔn pefee sɛ, aane, wɔde nnome adi kan adome wɔn dada, na ɛdeɛn nti a? Ɛsiane sɛ Onyankopɔn no a wɔnim no na ɔyi wɔn firi nkoasom mu no, saa Onyankopɔn no na wɔwia no no. Ɛno nti yɛsua deɛ ɛwɔ Malachi nwoma no tiri a ɛyɛ mmiɛnsa Iyi mu a ɛyɛ nwɔtwe no, hɔ na yebesua adze kakra yɛdze efir. Na dza osua adze wɔ nwɔtwe no, sɛ onipa bɛfom Onyankopɔn afa sɛdeɛ morefom me fa yi. Ntsi na ɛyɛ asɛmbisa. Ntsi aber biara a Onyankopɔn rebisa onipa asɛmbisa no, onipa no yie no nnyɛ dze ɛhyɛ nkuran ne. Osian sɛ ber a edzi kan a onipa, Nyankopɔn bisa onipa sɛ, Hwan na ɛka kyerɛɛ wo sɛ woda adagya? Anoyi a ɛbae no na ɛnnyɛ dze ɛsɔ ani. Ntsi ha nso, Onyankopɔn bisa. Na asɛm bɛn na obisa? So nnipa bɛfom Onyankopɔn afa sɛdeɛ morefom me afa yi? Nanso, moka sɛ, Ɛdeɛn mu na yɛfom wo afa? Ntotosoɔ dudu ne mmasoɔ afɔrebɔ mu. Aha no, moanhyɛ no nso, ɛyɛ ntotosoɔ dudu ne mmasoɔ afɔrebɔ. Enti sɛ afɔrebɔ no nni hɔ bio mu deɛ a, ɛne na ntotosoɔ dudu no nso bɛtumi afiri hɔ ama no ayɛ yie. Enti ɔrebisa nsɛmmisa. Na verse 1 ɔse, Wɔde nnome adome mo, ɛfiri sɛ. Me na morofon me afa ɔman mu no nyina. Enti ha no ɔka kyerɛ wɔn pɛn sɛ, Israelfoɔ, yɛde nnome adome mo. You are cursed with a curse. Ɛnyɛ afei ansa, ɛnyɛ wanka sɛ you will be cursed with a curse. Ɔse you are cursed with a curse. Ɛno nti na Yesu Kristo kɔɔ asɛnnua no soɔ na ɔkɔyii yɛn firii saa animguaseɛ ɛnome no mu. Enti, Israelfo no antumi anni Mmara no so, wɔantumi andi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so. Ɛno nso nti na ɛho hiae sɛ ɛwɔ sɛ Yesu Kristo yɛ dɛn? Ɔba. Yɛn nnɛ, sɛ ɔsɔfoɔ bi rekyerɛ wo sɛ ɔkyenkyenɛ wo tɛkyerɛ sɛ ɔtua a, deɛ ɛdi kan no, woyɛ woyɛ Gentile, woyɛ Amanaman mu ni, wonyɛ Israelni, Onyankopɔn mmara a ɔhyɛeɛ de ma Israel no, wonka ho. Ɛno nti, woba mu sɛn? Na mmom no, sɛ yɛtoa kenkan asɛm no so a, vɛs 10 hɔ se, Momfa atotosoɔ dudu no nyina ara mmra adekora dan no mu, na aduane ntena me fie, na momfa yei nsɔ me nhwɛ, Asafo Awurade na ɔseɛ, sɛ meremmue ɔsoro mpoma memma mo, na merenhwie nhyira memma mo, mma no mmoro so anaa? Enti ɔde nhyira taa wɔn sɛ, Mo deɛ, ka monyɛ wei mfa nsɔ me nhwɛ, sɛ meremmue saa soro mfɛnsere no mfa nhyira mmorosoɔ mfa mma mo anaa. Na ɛsiane sɛ moantumi anyɛ nti no, Onyankopɔn yɛɛ komm, after Malkae, for more than four hundred years, ansa na ɔsan kasaeɛ ɛnam odiyifoɔ John, ɛyɛ Yohane, so, na ɔbɛbɔɔ kwan no toɔ maa Onyankopɔn Ba no a wɔba bɛyi yɛn afiri saa nnome no a Israel wɔde wɔn ho kɔhyɛɛ mu no. Ɛno nti, ɛnnɛ yɛsua deɛ, na sɛ yɛba reyɛ apam foforɔ kwan no so, ɛyɛ the last dispensation, ɛyɛ ɛberɛ a Kristo wɔ asɛnnua no so na owuiɛ no nse na ɔsɔreeɛ no, yɛhunu sɛ Peter, John, Paul, James, ne agyidifoɔ a na wɔka wɔn ho no nyinaa tua ntotosoɔ du du bio? Daabi. Na mmom yɛhunu no sɛ ampa ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔtwɛn wɔ Jerusalem kɔpem sɛ bɔhyɛ no a wɔte firi n'anomu no bɛba wɔn so, na sɛ ɛba wɔn so a wɔbɛnya tumi ma wɔmmɛyɛ n'adansefoɔ Judea, Samaria kɔpem asase no anohoa. Na ɛno mu na ɛbaa so wɔ Acts chapter two. Na ɛberɛ a Honhom Kronkron bɛguu asomafoɔ no so Na wɔhyɛ ase sɛ wɔka Onyankopɔn anwanwadeɛ ne ne kɛseyɛ no. Wɔn mu gyinagyina hɔ no bebree no ara adwene mu yɛ wɔn kasanaa, na ebinom tweetwee wɔn, na afei ebinom nso bisae sɛ, Na ɛnyɛ weinom na wɔyɛ Galilefoɔ yi? Na adɛn nti na yɛteɛ wɔn nyinaa kasa wɔ yɛn ankasa yɛn kurom kasa yi? Na Petro sɔre gyinaeɛ, na ɔkaa Onyankopɔn tumi gyina nyinaa de kyerɛɛ wɔn. Ɛno na ɛwowɔ wɔn akoma mu, na wɔbisaa Petro ne asomafo aka no sɛ, Anuanom, yɛnyɛ dɛn? Ɛno mu na wɔn adwene nsakyera dii mu, na emu three thousand maa wɔn ho kwan ma wɔnyaa kyɛfa wɔ asubɔ mu, na Awurade de wɔn kaa asomafoɔ no ho a wɔyɛ the church no. Ɛno nti, Bible no sɛ, berɛ a saa berɛ no hyɛɛ aseɛ no, wɔansan ankɔ wɔn akyi bio, ankɔ mmara no mu, ankɔhwehwɛ kwan a na wɔfa soɔ de nya mmoa de firi nnipa nkyɛn, daabi, na mmom deɛ wɔdii kan yɛeɛ no, sɛ yɛsua deɛ wɔ Acts chapter two no a, Bible sɛ biribiara kɔ so di adanseɛ sɛ, Wɔdaa ayamye kɛse adi kyerɛe, na wɔnyaa tema de maa wɔn ho wɔn ho, na wɔhuu sɛ Kristo no a wabewu asennua no so no, ade kɛse a ɔyɛe ne sɛ odi kan de ne ho mae. Enti wɔn nso de wɔn ho mae. Na sɛ wosua adeɛ wɔ Acts chapter two, na yɛfa firi ɛyɛ verse forty three no, Bible se, Na ehu baa akra nyinaa so, na asomafoɔ no yɛɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ pii, na wɔn a wɔgye die nyinaa hyiaa faako, Na wɔn nnoɔma nyinaa yɛ kwasafo dea, na wɔtɔn wɔn ahonyadeɛ ne wɔn nnoɔma, na wɔkyɛ mu ma wɔn nyinaa sɛdeɛ ɛhia obiara, na daa wɔde akoma koro hyiam asɔrefie, na wɔbu pam no efie mu, de ahosane ne akoma koro di wɔn aduane. Enti deɛ early Christians no wɔyɛɛ nie, wɔde wɔn nnoɔma nyinaa maeɛ, the purpose was so simple because ɛyɛ Israelfoɔ a wɔakɔtenatena nkuro ahodoɔ so na wɔn nyinaa ba Jerusalem ɛsiane Pentekost afahyɛ no nti, na adeɛ kɛseɛ bi resi ɛyɛ nkwagyeɛ bi aba a na wɔn ani nna so koraa mpo na aba abɛto wɔn, na ɛno nti wɔn overstay kakra wɔ Jerusalem, na nneɛma a wɔde baeɛ sɛ nka wɔbɛhwere wɔ saa afahyɛ no mu no, ne nyinaa kɔsaeɛ, ɛno nti wɔn a wɔwɔ Jerusalem no tontɔn wɔn nneɛma ma wɔde rebɛyɛ saa nkurɔfoɔ yi ayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔn ho bɛtumi ahia ahia wɔn kakra anaasɛ ahia wɔn kakra. Na ɛno mu na sɛ yɛkɔ so sua adeɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu a, wɔamma no ansi hɔ ara, na wɔtoaa so ara yɛɛ adɔeɛ mapa, daa adɔeɛ mapa adi kyerɛeɛ a biribiara kɔ so di adanseɛ sɛ ɛno na wɔyɔeɛ. Nti sɛ wosua adeɛ wɔ Acts chapter four Na sɛ yɛfa firi ɛyɛ verse 32 no sɛ, na wɔn mu bebree a wɔgye di yɛ n'akoma ne wɔkra yɛɛ baako, na wɔn mu biara anka sɛ ne nnwam a ɔwɔ no yɛ ɔno ara dea, na ne nyinaa yɛ wɔn kwasafo dea. Enti bere biara saa na na wɔhu no. Na kyerɛ sɛ, na asomafoɔ no de tumi kɛseɛ dii Awurade Yesu wusɔreɛ danseɛ, na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so. Nanso na obiara nni wɔn mu a biribi hia no,

na wabɔ abrabɔ ma ne nsa atumi aka asase, ɔno nso tumi bɛyɛ ayɛ, ɛtɔɔ n'asase a ɔwɔ no de atia deɛ no baeɛ ma yɛkyɛɛ mu ma wɔn nyinaa nso tumi nyaa bi sɛdeɛ ɛho hia wɔ saa ɛberɛ no mu. Wei na ɛyɛ the love of Christianity. Nti wei bɛyii ɛyɛ ntotosoɔ dodoɔ no nyinaa firii hɔ. a na ɛyɛ mmara mu adeɛ. Ɛsiane sɛ Bible no kɔ so di adanse wɔ Galatifoɔ nwoma no tiaeɛ mmiɛnsa no yem a ɛyɛ dumiɛnsa no sɛ wɔayi yɛn de afiri ɛyɛ nnome no a na ɛwɔ mmara no mu no, ɛyɛ dɛn ntia? Ɛsiane sɛ ɔde saa nnome no kɔbɔɔ asɛnnua no so na ɔyi yɛn de firii mu. Onua a wutie me, Bible no kɔ so ara hyɛ me no mmienu nkuran sɛ, Aane, asomafoɔ no tenaa ase sɛdeɛ Onyankopɔn hwehwɛ sɛ wɔtena ase. Na Onyankopɔn wɔ kwan a ɔfa so fa nanse ne church. Na ebi sii wɔ ɛberɛ a na asafo a ɛwɔ Jerusalem, na ahokyerɛ asan aba hɔ, na ɛkɔm aba hɔ, na wɔnhu deɛ wɔnyɛ wɔn ho. Na esiane sɛ na ɛyɛ wɔn kɔmɔn practice a na saa kwan a wɔnam so de gye sika kakrakakra de boa ma Onyankopɔn adwuma no atintim nti no, momma yentie deɛ Paul ɔtwerɛ kɔmaa asafo a ɛwɔ Korint, na yɛnhwɛ afotuo a ɔde maeɛ ne kwan a akyirifoɔ a ɛdi kan no faa soɔ maa wɔtumi sustaineeɛ wɔ saa berɛ mu wɔ berɛ a wɔamfa Tithe biara anha obiara adwene. Na wosua deɛ wɔ First Corinthians chapter sixteen verse one and two. Bible no se, Na ɛfa ɛto a wɔde rekɔma ahoteefoɔ no ho deɛ, sɛdeɛ mehyehyɛɛ no Galati asafo mu no, mo nso monyɔ saa ara. Daa na ɔhwe mu da a ɛdi kan no, mo mu biara mfa deɛ ɛbɛsi no yie ama no anya no nsie, na mamma ansa na wayi toɔ no. Enti wei yɛ occasion a Ah, ɔkɔm a aba wɔ Jerusalem! Ná Paul se, Okay, me nsafosafoɔ a mɛtumi aboa aboaboa ano wɔ amanaman mu no, mekɔ wɔn nkyɛn akɔsrɛ wɔn nkyɛn biribi kakra de akɔboa yɛn nuanom a wɔwɔ Jerusalem. Ɛno nti ɔtwerɛɛ nkrataa de kɔmaa asafo a ɛwɔ Corinth, sɛdeɛ ɔtwerɛɛ bi kɔmaa Galatia, Na ɔtwerɛɛ bi kɔmaa Efeso, na ɔtwerɛɛ bi kɔmaa nsafonansafo no a aka, Macedonia ne nsafonansafo no a aka no, saa pɛpɛɛpɛ na ɔyɛɛ no wɔ ha. Na ɛsiane sɛ nnawɔtwe mu da a ɛdi kan bi a wɔhyiaam nti no, ɛwɔ sɛ deɛ ɛka w'akoma na wosusu sɛ wobɛtumi de aboa no, sɛ wɔbɛhyiaam a, wɔnyegye mmoa no, na ɛberɛ no so a, na afei wɔaka ne nyinaa abom de akɔboa asafo no a wɔwɔ ahohiahia mu wɔ Jerusalem no. Enti Onyankopɔn kwan a ɔfa so tumi resɔɔse asafo no nie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asafo no dwumadie bɛtumi akɔ so. Ɛno nti Onyankopɔn gyina wo ankasa wo pɛ so, w'akoma so na watumi ayi bi de aboa. Enti sɛ wosua adeɛ wɔ Second Corinthians na sɛ yɛfa firi ɛyɛ verse nine no, Na yesua adze efi verse six no a, Bible se, Na yei deɛ, deɛ odwa ne kyenkyen mu no bɛdwa ne kyenkyen mu, na deɛ odwa ne bafuo no bɛtwa ne bafuo, sɛdeɛ obiara susu n'akoma mu no, ɔmma ɛnyɛ amammerɛ mfe anaa ɔhyɛ mu, ɛfiri sɛ, deɛ ɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no. Enti, aha no, Kofi Nyaama biara nnim Anna faa sika sɛ abira ne fa w'abira a biara nnim. Bible sɛ, Sɛdeɛ woasusu wɔ w'akoma mu no, ɛnyɛ ɔhyɛ anaasɛ amammerɛ mfi mu. Na deɛ ɔte n'anim ma no, ɔno na Onyankopɔn dɔ no. Nti sɛn na woasusu wɔ w'akoma mu? Sɛ wohwɛ Kristo ɔse asɛnnua no so, wohwɛ sacrifices a Kristo wayɛ de ama wo, wohwɛ ɛka aboɔden a watua de ama wo, ahe na wobɛyi de ada no aseɛ? Ahe na obeyi de ada no ase? Ahe na oyi de aboa ne dwumadi sɛnea ɛbɛyɛ a papa bi a ɔte ne baabi no, ɔno nso betumi ate Onyankopɔn Asɛm no, na ɔno nso atumi asakyera n'adwene, na watumi anya nkwagye de ama ne kra? Enti agyidifo no tee saa nsɛm yi ase, enti deɛ wɔwɔ no, wɔfiri wɔn pɛ mu, wɔn adeɛ nyinaa mu de yi de boa Onyankopɔn adwuma no. Ɛno na asɛm no atratraatra aba abɛpem pɛmpɛnsoɔ a wo nso nnɛ wode te Onyankopɔn Asɛm yi. Nnawɔtwe mu da a edi kan, saa da no na wɔhyiam a Wɔtumi ka wɔn nsa ase na wɔyi bi de boa Onyankopɔn Tanfoɔ no adwuma. Na ɛno mu no nso no, ɛsan yɛ aseda kɛseɛ de ma Onyankopɔn Teasefoɔ wɔ ɛberɛ a woyi sika de ada Onyankopɔn ase. Sɛ wosua deɛ wɔ vɛs no sɛ, Na deɛ ɔde aba ma ogufoɔ na ɔma paa no sɛ aduane no, ɔbɛma aba a moguo no, na wama no adɔɔso, na wama mo tenenee aba no ase adɔre. Na moanya mo ho biribiara mu ama yɛn mmiɛ nyinaa, a ɛnam yɛn so ɛma Onyankopɔn nya aseda. So if you want to thank your God, you can do so through giving. Ɛnyɛ tithe, na mmom wobɛtumi ama beyond tenth. Obi wɔ hɔ a obɛtumi ama ebia fifty percent of ne income. Obu a Onyankopɔn ayɛ no adom, ebia week no mu, ne dwumadie bi a ɔredie, ebia ne sika bi a ɔhwɛ anim, Onyankopɔn ayɛ no adom, saa sika no aba, ɔtumi firi ne pɛ mu sɛ mede saa sika yi de kɔboa Onyankopɔn adwuma. Obi nso tumi ka no sɛ, Onyankopɔn boa me ma me nsa ka ade wei sei a, sei na mɛyɛ de ama no. Enti sɛdeɛ Onyankopɔn hyira wo no, Bible sɛ hwɛ so saa ara na fa yi bi. ɛfa boa ne dwumadie. Edi na yɛhwɛ Apam Foforɔ mu a, baabiara nni hɔ sɛ yɛbɛhunu sɛ Peter, Paul, John, James, anaasɛ asuafoɔ a aka no mu biara regyegye ntotosoɔ du du sɛ wɔde bɛboa Onyankopɔn adwuma. Daabi, ebi nni hɔ. Enti sɛ ebi nni hɔ a, adɛn nti na nnɛ, so yɛtene sen Peter? Yɛtene sen Paul? Yɛtene sen Yohane, John, A, yɛn deɛ, yɛwɔ saa tumi no sɛ yɛbɛtumi agye saa tithe no anaa? Daabi, yɛnni saa tumi no. Yɛnni that legal mandate a Nyankopɔn mmara no hyɛ yɛn sɛ yɛngye tithe. Nti ɔsɔfoɔ biara a ɔgye tithe no, wogye because Bible no ebia wonhwɛɛ mu. Na ebi nso a woahwɛ mu paa na mmom boapayɔ na wode yɛ saa. Ka kyerɛ w'asɔreba no ma no nte aseɛ sɛ Sika no a ɔtete nkakrankakra de ba sɛ tithe no a woboa no ama no ayɛ bɔne no, sɛ bowl no anaasɛ bɔtɔ no yɛde kɔ aporo a, deɛ wasusu wɔ n'akoma mu biara no, ɔmfa ntom. Sika no a yɛkɔ asɔre na yɛgye collection part one, part two, part three no, adɛn na wonka nkyerɛ onii ko no sɛ one plus one plus one yɛ three? Ɛno nti, ɔnka three nyinaa mmom na ɔmfa nto mu baako pɛ. Onua a wutie me, Onyankopɔn yɛ aane Nyankopɔn. Nti momma yɛmfa nyansakwan bi so ɛnnaadaa adwene, ɛnnye sika mfiri obi nkyɛn, ɛmfa Nyankopɔn nhyira mfa nto so, wɔ berɛ a wonim pefee sɛ, deɛ onii ko no yɛ no, ɛnyɛ nhyira biara na ɔnya firi Onyankopɔn nkyɛn. Ɛno nti, Bible no kɔ so ara di adanseɛ sɛ, mmara no a ɛdi ɛtwa toɔ no a ɛyɛ Christianity no, So Onyankopɔn hwehwɛ fi ne mma nkyɛn sɛ yɛda ayamye adi kyerɛ? Esiane sɛ we are stewards of God's possession, Nyankopɔn de n'agyapadeɛ de ahyɛ yɛn nsa, yɛyɛ so ahwɛfoɔ kɛkɛ, nti deɛ Nyankopɔn de ahyira yɛn no, ɛtwa sɛ yɛfiri yɛn pɛ mu na yɛtumi yi bi de boa. Esiane sɛ nnipa mfiri ne pɛ mu nyi nti no, ebinom wɔ adwene bi sɛ ne saa deɛ yɛnhyehyɛ mmara bi na yɛmfa saa mmara no Ɛmfa mfɔw so nnipa na wɔntumi nyi. Ɛno nti na wokɔ churches bebree mu a, wɔwɔ tithe card. Sɛ woantua card no a, wuwu a yennsie wo. Enti wɔde saa wu a yennsie no ayɛ ahunahuna a wɔde rebata ho na ɛno hyɛ wo sɛ wubetua. Ɛnyɛ nyamesom. Enye nyamesom mpo, sa eh, na neɛ sɛ nsafiri a a wɔn twa ntorɔ wɔ asomafo no anim a wɔn wuo wɔ wɔn anan mu no mpo no, wɔn nyaa agyidifoɔ hɔ faa wɔn kɔsiee wɔn. Onii a otie me, momma yɛn mfa ehu nto onipa biara so ɛnam biribi yɛ pɛ fi wɔn bɔtɔ mu nti a, Onyankopɔn asɛm no se. yɛmfiri yɛn pɛ mu na yɛnyi bi mfa mmoa n'adwuma, na deɛ ɔte n'anim ma no, ɔno na Onyankopɔn dɔ no. Onyankopɔn dɔ wo. Woyɛ Onyankopɔn dehyeɛ. Tu anammɔn, gyidie anammɔn, na hwɛ Twerɛ Kronkron no mu sɛ deɛ meka no, ɛte saa anaa. Sɛ ɛte saa a, yɛ wo nkwagye ho adwuma hwehwɛ Kyerɛw no mu na wobɛhunu nokorɛ no na nokorɛ no bɛma woayɛ adehyeɛ. Church of Christ, yɛto yɛn nsa frɛ wo, wo ne yɛn nsua Onyankopɔn asɛm na wo ne yɛn nyɛ adwene wɔ ɛberɛ a wode wo ma ɔnokwafɔɔ no wɔ asubɔ kwan so na Onyankopɔn hohoro wo bɔne na ɔde wo ka N'asafo kronkron no ho na da bi hɔ no sɛ ɔka sɛ musuo nka wiase a yɛn nyinara atumi abɔ mu atumi anya nkwagyeɛ de ama yɛn kra. Ayɛ ahyɛ video no na afoforɔ nso antumi nhwɛ bi, na ɛnam so ma nnipa bebree nso mfiri saa nkoasom yi mu, na nkoasom wei deɛ ɛntumi mmoa yɛn mma yɛnhunu Onyankopɔn annuonyam. Wɔbɛyi yɛn afiri mmara no mu, wɔbɛyi yɛn afiri nneɛma a na akyekyere wɔ mmara no mu, nneɛma a na ɛde owuo anaa kumfoɔ ɛba yɛn so no, Yesu abɛyi yɛn nyinaa afiri mu. Ɛno nti, momma yɛmfa anigyeɛ ne ɔdɔ nyɛ adwuma wɔ ɔdɔ som no mu. na no etumi aboa yɛn dabi hɔ bye bye onyankopɔn nhyira wo.